but quickly on issues a ɛkɔ so sesei ntintan fidie no so ayɛ huhaa ne nyinaa ne sɛ mampanin akakye john dramani mahama ɛbɛtena aban mu no ɛna ɔhyɛ ghanafoɔ bɔ sɛ wohwɛ nana adoda nkɔ akufo ado appointees ne adeɛ a yɛkeka bɔ mu a yɛra ne over um, bɛyɛ 900 and something ɛrekɔ thousand no na ohu ne sɛ ɛha adwene na ɔno no wɔmfa saa large government no ɛnyɛ n'adwuma in fact wohwɛ ministers and other ayi a wokeka bo about hundred and ten something a yɛntumi antete so amiamia no kakra na ɔso ɔba a ɔbɛtete so in fact ɛɛ ɔde ɔseɛ yɛ ɔyɔ ɛma ɔbaeɛ no wohwɛ a ministers no koraa sisi ɛso ayɛ ayi a tete kakra ɛɛ sɛ kwan bɔ new ɛso o sɛ deɛ o ewu ɛba mu ne ade nyinaa yɛ a ɛso ate kakra but sɛ wohwɛ total number of appointees a ɛwɔ presidency na wode compare ɛnɛ yi deɛ yi a na wotumi sɛ ɛso ate ɛso ate by 124 percent 124 eh, but sika a wɔn de bɔ wɔn ho bra no ahuri kɔ n'anim akɔduru 148 percent. Ɛno na ɛho nkyiwakyew baeɛ. Na nnura eh, kasamafoɔ de ma aban yi government communications ɔpanin a ɔhwɛ soɔ Felix Ofosu Kwakye abɛkasa akyerɛ mu sɛ sika no a yɛhu sɛ nipa ketewa bi na ɛwɔ sesei but sika a yɛde bɔ wɔn ho bra wɔ mampanin akakye no kɔ n'anim sene kane no no Ne nyinaa ne sɛ, ɛyɛ aban dadaa no na ɛyɛ nhyehyɛeɛ bi to hɔ a, saa nhyehyɛeɛ no yɛde to ɛyɛ Article 71 holders no wɔn mo akatua ɛɛ wɔn akatua mu anaa deɛ ɛsɛ wɔn nya mu na ɛno emoluments no a ɛkɔɔ soro no na ama yɛhu saa nneɛma yi nyinaa na ɛnyɛ mahama baeɛ na wabɛyɛ in fact sɛ woyɛ comparison no a Twenty twenty three fa to so ma me twenty twenty three na yɛ wɔ three hundred and fifty seven political appointees at the presidency o de toto twenty twenty five ho a mampanin John Dramani Mahama baeɛ no a ɛredu nso aba two hundred and thirty three bra Facebook bɛhwɛ adeɛ this means sɛ mampanin John Dramani Mahama abɔ ne ho mmɔden ate nnipa dodoɔ a wɔde wɔn reyɛ adwuma wɔ hɔ no by 124 which is a good thing because yɛfi n sɛ bebree no agu hɔ koraa no a sɛbesɛbe wɔn nyɛ hwee mfasoɔ bi ammrɛ wɔn so ɛmmɔ wɔn ani ne yɛbɔ ka gu na wode sika no bɛtoto ho a 2023 yɛwɔ 357 no na yɛ spende 125 million the cost of compensation ni adeɛ no hundred and twenty five million fɛn no ma mi twenty twenty four ne yɛ spend hundred and fifty three million ɛna da hɔ no wobɛ facebook a here we deal with ɛyɛ uh, figures ɛne statistics sɛdeɛ ɛteɛ no na bra facebook bɛhwɛ twenty twenty five mahama baeɛ no initially yɛ spend hundred million. But looking at the figures in twenty twenty six akɔduru two hundred and forty eight million nti woba Facebook ɛna ɛda hɔ yi credit to Joy News Research na ɛkyerɛ sɛ about hundred and forty eight percent increase ɛna aba na ɛno na saa asɛm wei bae no presidency ɛɛ Kwakye Ofosu kyerɛ sɛ Ɛyɛ ntumu a Akufo-Addo too mu on the six of January twenty twenty five ansa na ɔrefiri adwa so sɛ yɛnto Article seventy one office holders ɛyɛ appointees no ne ɛyɛ ministers ahodoɔ no ne I mean wɔn a wɔn falling under no yɛnim sɛ Supreme Court justices no hyehyɛ mu um, MPs no koraa Article seventy one a lot of I mean categories wɔn wɔm yɛnto wɔn akatua mu ne nea wɔn nya mu. Na ɛno na Felix Ofosu-Kwakye se Akufo-Addo na ɛsaeɛ ɛna ama saa sika no wɔnom retua nnɛ yi a ama asɛ aban no sika a wɔnom tua wɔ Presidency hɔ no kɔ soro. Na deɛ ɛteɛ ni, Article 71 Office Holders no, Yɛn too m'akatua mu afe biara sɛdeɛ other public sector no teɛ no sɛ ebia eh, group eh, trade unions no anaa labour unions no bɛkɔ negotiation. Wɔn kɔ a na eh, aban aka sɛ mɛto m'akatua mu 10 percent, 9 percent every year no. Wei mu deɛ no ɛnte saa. Wei mu deɛ no yɛ every four years. Enti no from 2020 a increment baeɛ no bɛsi 2024 no yɛntoo mu. Tientie ne yie. Ɛhɔ na Akufo-Addo ɛsɛ ɛtee up committee no emoluments committee to look at it ɛna wɔn de increment no baeɛ na wɔn de baeɛ no ɛna ɛkɔɔ parliament ma wɔn approve yɛ na akufuado aban no that time on the six of january wɔn gye to mu sɛ yɛnfa nyɛ adwuma na the question is ɛdeɛ nti na ebi a yɛa implement no twenty twenty five immediately na ɛtwɛn yɛn afei na ɛrebusu akɔ n'anim a yɛrehunu yɛ anaa ɛrepie anaa yɛamfa nto yɛn anim ntɛm a afei na ɛrepie. Na review no nso abɛkyerɛ sɛ seesei a yɛrekasa yi appointees a na nka 2024 wɔgye 30,000 Ghana cedis no ɛnɛ akatua no adɔbo to 60,000 Ghana cedis wɔn a wɔgye no wɔn akatua no adɔbo about 100 percent increase. to sixty thousand ghana cedis eti ɛnna wɔn a wɔwɔ yɛ appoint wɔn a wɔwɔ ɛyɛ president ministers no ne ada ɛyi ne nyinaa mps ne nyinaa ɛyi nkirisi and now they are taking a double salary from before ne yɛ bisa yɛn ho sɛ at that time a na saa adeɛ yi ɛkɔ so no. na ɔman no still ne yɛ kra se yɛwɔ ahokyere mu a yɛyɛ yi nti considerations bɛn na wɔn yɛ a this particular increase etimi kɔɔ so and i'm telling you ɔmo mo gye thirty thousand before ɛnɛ de yɛ taking sixty thousand ɛno yɛ excluding allowances allowances ɛnka ho appointees na wɔn wɔn yɛ nyinaa no ministers no ne adeɛ ne ayi nyinaa no na yɛ thirty thousand abeduru sixty thousand. Felix Ofosu Kwakye ɛse aban dadaa na approve yɛ no problem but as a country baabi a yɛgyina yi ɛne the margin of increase no na ɛyɛ logical anaa? Ɛno na explaini the rise of 148 percent a wɔn spend wɔ ɛyɛ ɛɛ presidency no a ne yɛwɔ nipa 357 2023 yɛ spending lesser na 2025 to 2026 yɛ spending high. That is ɔman a yɛwɔ mu. Makyerɛw deɛ nti a yɛ increase n'aba. But me analyze wei nyinaa a, deɛ ɛba me tirim ne sɛ, you see politicians wɔ ho. Na Stephen Amoah ka asɛm bi, Steka, ɔka asɛm bi, ɔse politician biara ni hɔ a wɔwɔ Ghana ni ho akoma pa adwene sɛ ɔreba abɛboa Ghana. Ɛyɛ obia selfish interest. And I agree with him perfectly. I now see sɛ Politicians mo yaa yɛ very wicked to the ordinary Ghanaian I won't say mo yaa yɛ mpu mo ayɛ wicked to the ordinary Ghanaian because ɔhwɛ ordinary Ghanaian sɛ teacher nurse and other public servants a wɔn yɛ adwuma no salary increment a mo de maa wɔn from 2020 to 2024 a within that same period four years no a Ɛnnuru eighty percent mpo. But you have doubled yours akɔ over hundred percent. And do you think about the ordinary Ghanaian na ɔno nso through him a production ɛreba a yɛ GDP no wɔn nso contribute to our GDP no. So it must be all about politicians. Public sector, now no moko ye increment 9%. Ná wɔreyɛ adwuma nti, obi kɔtena abɛn adwuma mu na ɔyɛ adwuma no a, ɔno ne tikyani, nɛɛseni, wɔnni wɔnni dɔ biara so wɔde yɛ adwuma. But you politicians, na mo increase mo deɛ bum bum bum na mo de akɔkyerɛ because ɛ ɛ ɛ ɛyɛ mo ara nti. Ɛsɛ parliament a approve. Na how do you expect parliament a ɔno nso bɛ benefit from this increment to disapprove? eh? Nti this particular explanation no me looking at the circumstance and yɛ wom at that time. Na increment margin no, it makes no sense. It makes no sense to the ordinary Ghanaian. Saa Article 71 ho ahwan no a yɛde ɛbɔ yɛn ho asafohene a de biara nipa no ɔretae koraa no wɔgu so a ɛgye salary sɛdeɛ ɛtua ne ka wɔ adwuma mu no ɔyɛ adwuma no sɛdeɛ ɛtua ne ka no ɔbɛ retae no ɔda so gye saa sika no a sɛ nyansa bɛɛ paa na ɛwɔ saa adeɛ yi mu nti ɛte sɛ nipa du aretae na wofa nnipa mmienu ɛɛ enum aka ho no a nka nnipa enum na wotua wɔn ka full sese no na nnipa du na retae no wɔn yɛ article seventy one foɔ na ade wɔn ka ho no wohu sɛ etua nnipa fifteen ka because five na ade wɔn aba no bɛka wɔn nyinaa gye full salary ne saa benefits ɛwom ne conditions ne nyɛ asɛm ketewa na wɔn akatua so yɛ atum a bum bum bum bum bum yɛntie Felix Ofosu Kwakye nkyerɛmu ɔde bae before Maba saa adeɛ yi so. Tie Felix Ofori-Kwakye n'asɛm a ɔkaeɛ. a committee to determine the emoluments and working conditions of Article seventy one office holders. So. Sɛ saa deɛ no, Article seventy one no, office holders no koraa no, saa offices no koraa no, yɛbɛtete so, numbers no. Yɛwie a, wɔn sika no, sensɛ yɛyɛ no akɛseɛ akɛseɛ yɛdire ne ɔman no, yɛbɛhwɛ sɛ ɛne other public sector foɔ no, civil servants no deɛ no ɛbɛbɔ ho na difference no nyɛ kɛseɛ. Because look at this difference, four year period, woka mese civil servants no deɛ nyinaa bɔ mu a, ɛnuru even eighty percent. but politicians have crossed hundred percent article seventy one just because yɛatena ase four years biara na yɛtu nti yɛbaa bum ne yɛde agum mahama promise sɛ ɔba ɔbɛhwɛ ne yɛ review ne yɛyi sɛ yi no felix kasa no wɔse it's not done yet what are you waiting for yɛsɛ constitutional review committee no is delaying we are almost two years we are almost two years With this government, Article seventy one ɛho hia yɛ o and I've said sɛ no Ghanaian me mesi no Ghanaian if Article seventy one no yɛntumi and review anyi as President John Dramani Mahama ɛstrɛse on a because I've trusted him to do that ti na m'ani agye sɛ ɔbɔɔ so in opposition na megye di nso sɛ ɔbɛyɛ. Ah President Mills former president the late ɛna ɛhyɛ aseɛ sɛ wɔn bɛyɛ saa adeɛ no because ɛyɛ nonsense nyansa nim ɛsɛe wɔn ani sika and by 2028 if the NDC John Dramani Mahama wahyɛ yɛ bɔ yi because mene gyidie biara wɔ akyire biem as of now sɛ wahyɛ yɛ bɔ yi wanyɛ a I think that every level minded Ghanaian should think of not choosing the NDC again. Mese no Ghanaian should vote for the NDC if that article 71 article 71 nonsense is not eh, expunged or removed from our constitution. Adan na yɛhwie sika na yɛsɛe sika yɛwia na yɛ defend no senselessly ɛwɔ kurom a i wish this increment could be reverse mpo deɛ ɔma yɛ no i wish ka ɛbɛ reverse but yɛse laws no allow they cannot actually uh, uh, uh, I mean adjust this downward nti aka hɔ yɛntumi nyɛ ho hwee sika deɛ ɔmbɛgye but yɛnyi saa mmara no mfiri hɔ at the very least there must be no further increment biem for this article 71 office holders in 2028 mamu increase is enough deɛ mode ama ɔmo ne yɛ Adɛn sika tell a tell what exactly do these politicians appointees wɔn yɛ ma yɛ ɛwɔ kuro mu a de bi anyɛ besiabɔ ɛka bɔ hwan hwan ministers wɔn a wɔkyɛ sɛ wɔn hu deɛ obi ayɛ kuro mu a yɛ tria saa for years that's what we've seen aban bia bɛfiri so no besia ɛka besia ɛka and even the legacy some of these appointees wɔn gye sika tell a tell no ɛbɛ live behind this corruption. Wagye sika yi nyinaa akyi asa awie no, na dodoɔ no asa awia yɛn. Yɛnkɔ ka no, yɛsɛ wɔn awia 2 billion, hwan hwan, ne ade ne yɛde wɔn gyina court, yɛbɛyɛ koko asa saa na asɛm no so ayɛ basaa. After taking all these emoluments no, the legacy they leave behind ɛyɛ corruption. So what else? We, we, we are sick as a country. Yɛ claim sɛ yɛni sika as ɔman, but politicians are spending as if we are rich. wɔabrɛ ayarefoɔ wɔn a kyɛ sɛ ɔman no hia a lot of things mese 2028 there must be no further increment for this article 71 office holders is enough is enough what we've seen is enough adɛ mo nkwa na moyɛ adwuma no boa ghana na tikya ni no ɔno hyɛ kura no wei mu a moyɛ woyɛ akɔma m 9 percent it doesn't make sense